Нәрсә таләп итәсез һәм менә республикадагы бөтен әтиләрне берләштерүче кеше буларак, әтиләргә нинди киңәш бирер идегез? Балага беренче чиратта нинди сыйфат салырга кирәк?
Монда беләсезме, сыйфат дигәндә ул бит ул һәрбер гаиләнең үзенең үзенчәлеге бар. Сыйфат бәхетле, кешелекле булу, әйме? Шуңа күрә бәхетле, кешелекле булу өчен балалардан гына күп әйбер нитмәй, балалардан түгел инде, ә әти-әнидән дә өстә, күбесе әтидән. Шуңа күрә Әти һәрвакытта да тугры, үзенең кәләшенә, тормыш иптәшенә һәрвакытта да ул теге мин баш, син буен дип калырга тиеш түгел. Ул аның ярдәмчесе дә, ул аның бергә яшәүчесе дә, ул аның киендерүче дә, ашатучы да, бөтен бөтен бөтен нәрсә дә. Без бит инде менә малайлар булганда һәрвакытта да элек безнең әниебез була торган иде, әйеме? Әни безнең өчен бөтен нәрсә. Җуа да, аңлата да, пешертә дә, ашата да, эшләтә дә, бөтен нәрсә дә. Хәзер әни урынына килә томыш иптәшең хәләл җефетең. Шуңа күрә, әгәр дә син аны үзеңә пар, менә пар бит инде, пар канатлар, менә әпәйт, китәбез инде икенче төрле торганда, кош пар канат, ул бит инде кош аймы. Уйлагыз, килә егет, ул Канат зур. Икенче әле килгән хәләл җефете ул аны пар канат итеп сарамый. Канаты бәләкәй була. Бу бит нәсыйгать килеп чыга, инвалид кадаем, беркая да оча да алмый, бара алмый, җирдә генә җырлый тора. Шуңа күрә син үзеңә тиң парны тапкансың икән, син аны шулай итеп күр, син аны шул рәвештә дә яшә. Менә без һәр вакытта да әйтәбез, инде кайтабыз, менә сез әйттегез ватсап турында, анда тоже бер безнең ансы әйбәт, Рәсәйнеке түгел, чит илнеке. Бер мужик кеше килә инде, ир кеше килә нигә, психологка. Авырдым ди, туйдым ди, менә бер нәрсә эшләгез, миңа ярдәм итегез ди. Нәрсә буенча ди? Менә мин ди, хатын ди, балалар ди. Хатыныгыз кайда эшли ди? Хатыны эшләми ди, өйдә ята ди. Значит, ә син ди, мин банкта эшлим ди. Әйдәгез сөйләгез, ничек ди? Син ничәдә торасың, ди. Мин, ди, алтыда торам, ди. Ә хатының ничәдә тора? Хатын, ди, сәгать дүрттә тора инде, ди. Аңа, ди, балаларны карарга кешеләре килә, миңа ашап пешерә кирәк, тудым-тудым, ди. Аннары нәрсә? Мине ашата, эшитә, син нәрсә? Мин эшкә китәм, ди, бухгалтер булып эшләп. Хатының нәрсә? Ну, хатын, подгузниклар мени әйтә, берсен мәктәпкә илтеп куя, икесен балалар бакчасына илтеп куя, өченчесе белән өйдә ята инде, ди. Аннары нәрсә, ди, кич белән? Кич белән кайтам инде. Нык арык, ди, эштән, ди. Хатының ничек, ди? Хатыным миңа ашарга пешергән, ди, мине ашата, эчертә, ди. Аннары, син нәрсә, мин телевизор карыйм, ди, минем эш шундый авыр, ди, шуңа күрә миңа яйтырак кирәк. Хатының ни эшли, ди? Хатын балаларны җуа, дәрес карый, аннары аларны җокларга әйтә, ди. Аннары нишлисең, ди, мин җокларга ятам, ди, хатының, ди, хатын бөтен нәрсәне эшләп бетергәч, төн тагын җокларга ята инде, ди. Менә аның буенча, нигә алай дисең? Хатын минем өйдә тора, шуңа күрә эшләсен, ди ул, эше юк аның, ди, шуңа күрә. Менә караганда бит инде, менә бер караганда мәгънәсез дип әйтергә кирәк, икенче караганда ул аңламый, чөнки син эшкә киттең дә, бетте, бөтен нәрсәне хатының алып бара, шуңа күрә аңа бик рәхмәтле булырга кирәк. Безнең нидә, гаилә кодексында язылмаган, хатын ашарга пешерергә тиеш, хатын сине чистартырга тиеш, хатын нәрсә, ул безнең бер-беребез белән сөйләшүләр, шуңа күрә пешергән икән, бик рәхмәтле булырга кирәк, чистарткан икән, бик рәхмәтле булырга кирәк.